Ji welatê Elmanya û ji bajarê Bochimê mêvanê me ji girê Mişte Nûrê û deşta Sirûcê ye ji Kobaniya delal e. Bernama Stran û Sema û xelekeke nû bi me re bimînin. Temaşevanên hêcam giştin cem hunermendê xwe, hunermendê me îro Canyar Kobanî. Tu bi xêr hatî hunermend Canyar Kobanî, silav û rêz ji te re. Spas, xêra Xwedê li we be. Ez jî bi xêratina we dikim. Spasiya te dikim kekê dilxweş. Bi xêratina televîzyona bersîv dikim bernama Stran û Sema. Ez hêvî dikim kanî hûn bi xêr hatin studyoya me. Ez hêvî dikim em kane bin demeke xweş bidin we. Em demek xweş hevdû re bibûrînin golê daxwaziya we bê. Hûn bi xêr hatin. Spas. Em dixwazin ronîyê bidin ser jiyana te û ser hunera te mamoste Caniyar. Meraka strana ji ku ve bi te girt û ji ku ve hat û kengî? Ez timî tişekî dibêjim, ez dibêjim di hindirî her kesî kurd de hunermendek heye. Yanî kurd hunermend in. Hinek Dikin, hinek nakin, hinek zanin, hinek nizanin, hinek dikin û nizanin jî, hinek jî serkeftî ne. Ev yanî em bêjin wek di di magzayînê de bi me re hatî wek kurdan yanî kurd reqs û sema ye yanî kurd huner e, stran e, şevbêrkin. Lê min biçûkiya min de bîtirî vayê zedetirî vayê biçûkiya min de Birayê min î mezin awaz datînin. Yanî helbest van bû awaz şêd kirin, stran digotin, tembûra wî hebû. Ev ji xwe re bû yanî bi taybet yanî. Min jî ez wî tesîr bûm yanî min ji xwe re bar. Tu dî merîl mezinê xwe dinêrî. Ji destpêka xwe de çûkê xwe de min jî ev bi min re jiyan bû ev huner yanî. Baş e. Strana yekê telkuderê stra û kengî. Strana yekê Di hezar dawiya di hezarî yanî nêzîkî di hezar û yek min dest bi çêkirina stranan kir. Tedî min ji ber ku biçûkiyana min de nav min de min stran digotin, stranê folklor digotin ê hunermendan digotin. Lê piştî di hezar ez taybetiyeke min ji xwe re çêkir. Min Min ne neyek stran çêkir, min deh stran çêkirin, elbomek min hazir kir, amade kir. Hevalekî min hat Can Bapîr, nivîskarekî bi nav û bi deng e, helbestvanekî gelekî gewre û mezin e. Hat em em dora salekê em hevdora jiyan dibûn. Wî jî hinek helbest dane min û min hinek helbest ji birayê xwe birin. Got dest pê bike, got dengê te gelekî xweş e, got muzîka te xweş e. Min dest bi awazekê kir û a dudya kir û a siya kir. Me deh hazir kirin û xwe ta mavina hazir kirin. Ez çûm li Cizîrê, em Reqayê bûn, em çûn li Cizîrê serê kanî me tomar kir. Di du hezar û yeka de? Erê, du hezar û yekan de min ev elbom derxist, yekem elbom. Ji dehe stranan pêk tê. Erê, deh stran ji ev hemû ji awazên min bûn. Gotin ê gelekan bûn, hinek gotinên min bûn, hinek ê Can Bapîr bûn, hinek ê birayê min Mihemed Bozan, hinek ê Mamosta Elî Şêxo bûn. Yanî çar helbest van dikanî bêjî di nava vê elbomê de kar kirin. Hemî bi dara bûn Elî Kar. Erê, erê ev wana çar bû. Baş e Caniyar, tu him li temborê û li udê didê. Çima te tenê riya muzîkê hilnebijart? Riya stranê e. Bi rastî ez tim dibêjim, berê min jî gotine kesên zanyar di muzîkê de dibêjin, wexta merî stranê bibêjê gerek meran Baş mûzîk fêm kiribê. Ez dibêjim her rîstaner kî kesê yê stranbêj gerek bikêmayî aletekê zanibê mûzîkê bijenînê yanî. Gerek zanibê ji bo zanibê strana xwe çêbikê, ji bo solfêja xwe çêbikê, ji bo nota xwe çêbikê, ji bo ezber bikê, ji bo telîf bikê gerek zanibê yanî. Fe ez xwe nabînim ez kesekî mûzîkjen. Yanî kesekî ez azif im li ser ûdê ya tembûrê ya kîbordê ez vana heman ez wan azif dikim bes bi astekî normal yanî ez xwe dibînim dengbêj û awazjen yanî ez awaza datînim. Lê ez xwe nabînim ez wek azif bes ji min re lazim e wek ez awazekê deynim ez li ser çi deynim. Divê aleteke ez anibim me ez dikim yanî. Yanî tenê ji bo tu kanibê bi stranên xwe di Erê çê bikim, birove bikim, belê, belê, erê tenê ji bo vê ye ez xwe nabînim ez ez yekî muzîkçi. Alîkar bê bi dengê te. Hewa darûrî ye eva ew gelekî pêwîst e. Baş e. Erê. Ka min ji destpêkê de em ê çi şte guhdar bikin? Çi dixwazin? Bila bi dilê te be. Ok ez ji we re ez tiştekî Ez ê stranekê bêjim a herî dawî min weşand. Bîriya te dikim. Ew jî gotin û awazê min in.

Çîroka kesekî ji kesekî hez dike. Kesekî evîndar e, ne kanê digel wê bê û ne kanê dûrê bê. Ne kanê ji bîr bike, bê bîriya te dikim digel te û dûrî te û hemû gava. Bîriya te dikim ew dema di nava her du gava, di ortê gavê gavê û ortê sanî û sanî de bîrê dike. Ne kanim digel te bim ne jî dûrî te biçim. Nikanim bête bijîm, dimrim û dijîm, dimrim bête. Wê her wiha Beşîr diya jî ji ew ê eynî çîroka wilo dibêje yanî yanî jiyan nekanî jiyana xwe pê re bikê ne jiyan bê wê dibe. Xweş e. Baş e mamoste niha heta niha te çend berhem çêkirine? Bi xwedê

Xwedaya nizam bi jimar çi xwest. Baş e, ez ê ji te re nêzîk bikim. Te behsa du hezar û yek de bi albûmik çêk kir. Erê. Ji bilî wê em werin ser albûma Du Remê derbazî klîpa bikin. Te çend albûm çêk kirin? Te got albûmik min çêk kirî du hezar û yek ji Dehe strana pêk tê. Erê, Dûra wê? piştî wê min elbomek din çêkir, ew jî dehe stran bûn û piştî wê tedî yanî ew a tîba û moda elboma ne ma. Single dadixistin, yanî stranên tek tek dadixistin. Ê stran ez dizanim yanî belkî tu jî baş zanî tu di warê huneriya de gelekî tu pêşketî. Tu dizanî her hunermendek yanî salê stranek xwe çêdikê, klîbekî xwe çêdikê. Na, hinek hene jî her du salan jî çênakin, sê salan çênakin. Belkî me hinek hene her pênc salan jî. Herek jî ez nikom barka bijim. Ez di rewşê xwe yê xerab de di salê de min min yanî heft heşt çêkirina. Ez salê bîtirî heft heşt karan dadixwe min. Û ez kesê ew di jî kesê dibêjin wela new Meselan kemiyê pir bike û bike. Ez gelekî li ser karê xwe diwastim, ez gelekî li ser karê xwe mûjûl dibim, ez gelekî wextê û Ev kaset dudiyê ji kijan salê bû? Ew kaset ez dibêhim belkî di hezar û pênc bû. Bi navên Şevên Tenahiyê. Erê di hezar û pênc bû min çêkirawe ya. Ew bi rastî me elbomekê çêkir. Û min hinkî em bêjin stranan çiyê bikim min sekinand. Te dît pênc sal ketin or çar sal ketin or têda weşter bim du hezar û pênc bî bilkî min albomê duya çêkir. Di nav berî wê de ev yanî gelekî kar ji min re hat. Gelekî ez rojane li ahengan bûm, şevan bûm, li hevilan bûm û min jî xwest ez bisekinim li ser xwe kar bikim Ez tiştine pêk bînim di warê muzîke de dûra ez tiştek yanî ez gavek din bavêjim gerek ferqek mezin di navê navberî her du elboman de hebe. Piştî wê min ew elbomê din de piştî wê jî dest bi kar bû her her çend meh strana ku klîp. Baş em bibin yanê ji elboma te du elbom çêkirin a du hezar û pêncî yê dawî yê li ku derê te tomar kir? Ew li Helebê min tomar kir cem Ferhad Şêrwan. Ferhat Şêro. Ferhat Şêro. Erê, Ferhat Şêro. Dengê Kewkab. Erê gel Ferhat niha xortekî gelekî jî hatî pêşketî di karê xwe de di stûdyo de. Xwe jî tedî azfî kîbordê ye, azfekî gelekî gelekî jî hatî ye. Baş e em ê werin ser klîpan te çend klîp çê kirine? Jixwe ev problema yanî ev çî min çê kirî bîtirê wan min kirin klîp. Ew alboma du hezar û yek hemû bû klîp. Ew alboma du hezar û pênc hemû bû klîp. û yekem klîp çû televîzyonan ji Rojava Cem Vîn TV klîbê min bû. Bi navê. Bi navê were. Stranek min şêkir were. Ew yanî sala vîn jî çêbû dawa ji min re şandin ez herim ez ji konserta wan de bistirêm. Ji ber got me hilbijartî yekem klîp ji Rojava kî ji me re hatî em ê dawayê ji wî re bişînin. Tevî ez nabêjim we tevê gotinê min ez yekemî me di Rojava de. Bes klîbê min ê çûyî wir. Ez gelekî

Erê. Baş e. Maşallah tu gelekî zengîn e bi berhemên xwe û bi stranên xwe. Wala hîn berxwe didin em ne zengîn in. Baş e. Kişan balkêş e, kişan berhama li cem te balkêş e û li yanî te te pêtir ji stranên din û hez kirî niha her hunermendek

Êşeg Adil yanî cem guhdaran hezkiriyê min bi Êşeg Adil ez nas kirim. Dîtir yanî berî wê jî nasî hebû lê Êşeg Adil berfiretir bû. Êşeg Adil ez çûm Rûsya mîdîl pêş min kurdê wir gudarg dikin, ez çûm Kurdistanê Hewlêrê mîdîl pêş min berê stran wire navdar bû. Yanî ew strana navdar bû ji min bîtir. Ji caniyar bîtir navdar bû yanî. Xelkê ji wê hez kir. Xelkê strana min ê dawî gelekî hez kir bêriya te dikim. Lê wexta te ji min bipirsî caniyar kîjan strana te li ber dilê te giran e belkî kesek wê xerîb bîmînin. Xewna reşk Xewna reşk strana herî giran û buha ye li ber dilê min. Çîroka vê stranê çi ye? Çîroka wê divê ey mirov, însan. Ez timî ji xwe re can ez mijûl dibim însan yanî kain ew kaînata dî ev jî kain e û cîvîk jî kain e û însan jî kain e her tişt kain e lê kaînatan ê bîtir Bi bi darar bi zor li ser kewkeb însan e. Te'da xwe gelekî heye. Te'da xwe li siruştê heye li ser tebîa û te'da xwe li însanan heye. Te'da xwe li birayê xwe însan jî heye. Bêguman ez ez kê dibêjim di vir de ez qesid dikim yanî ez dibêjim kesên kesên xwedanê biryarên navdewletî, Ê xwedî yanî xwedîn qeraratê Dûwalî ê ku bi bi qedera miletan dilîzin û tehekumê dikin û kontrol dikin. Ev kesana ez ser wan dibêjim. Ev vana kesê enanî ne, kesê bi ez ezî ne. Kesê ku herban çê dikin, kesê ku selahê newewî çê dikin, kesê ku ku ezman qul kirin, suqbel ozon qul dikin, ji ji kesê ku korona anîn. Korona anîn yanî bû nexweşiyek û tirsek û strêsek e dinya li ser cîhanê tevayî ciyê bû. Ez jî vana dibêjim ê mirov, bê mirovetiy o mirov, ez eziy o mirov, xweperest o mirov li siruşt û zindiya li sax û li miriya yanî te'da însan li însan Di vê dinya de zanî dilxweş dinya gelekî fereh û gelekî xweş e. Cî min heye û cî te jî heye. Çima ez ê te dehf bidim, te gêr kim û cî xwe wita bim? Ez li wir çi bikim wano? Ava cî min e, tu jî min re hebî xweş e. Em bi hev re jiyan bin xweş e. Rast e. Ev stran yanî ji ber ku gotinê wê min danîne, yanî ev gotinane ji kurhiniya dilê min derketine. Yanî ez û tu û gelek miletên me yên sîvîl û gelê miletên me yî perîşan bî û gelek min stora got ev korona li cîhanê teva bû. Stora ne tenê ser korona lê di wexta korona de min re vecirî yanî. Ji berê de ez dibêjim ez hêvî dikim yanî dinya dinya dewletekê bê. Yek dewlet bê û kesî wan hukum bike mirovetî bê. Însanî min û te hikum bike. Ti qanûnê din tune bin. Ev hêviya min e wek însaneke yanî. Ew stran min çêkir. Baş e. Gava ev hestên baş û xweş hatin û te bala me gelkî kişand yanî û te meraq jî ji me re çêkir ka Em û temaşevanên hêja vê stranê bi dengê hunermend Caniyar guhdar û temaşe bikin. Xewne reşim dirêji ev demên em têdan têdan.

Ez gelek spas dikim hunermend Caniyar Bilastî klîpek wî bal kêş bê. Saxbî saxbî spas. Gelek spas dikim. Baş e hunermend Caniyar di teblî di aheng û vîstîvalan bû te behsa Rûsya kir û Hewlêrê kir û wekî din jî ez nizanim. Erêma aheng û şev û şevbêr ku em bêjin festîval gelek gelekî ji xwe ji ma got ji destpêka xwe de em li ahengan û li heflatan in. Rûsya sê caran çûmê de Hewlê rê du salan lê mame ez Newrûzê Wehranê û Cezaerê û gelek deran ev ev çêbûn lê ê balkêş Festîval in tedî festîval mezin, festîval navdewletî tên hesab. Di hezar û pênc festîvalek çêbû bi navê Mehrecan Te'exî navê wê bû, tedî hikûmeta Sûriyê çêkir. Yanê bên festîvala birayetî Tirk Furs, Aşûr, Ereb, Kurd tê de beşdar bûn. Roj pênc roj bûn, pênc ji beş bûn. Rojê sehn a miletekî bû. Ê di hezar û pênc yanî sê çar pênc salê min bûn min dest bi hunerê kir bû bên fermî. Roja berê min jî a tirkî bû. Firqatirgî bû. Em çûn wexta em em çûn cem wana ê rojê berê ji me re vêdixin an roja dînê evana bûn. Min hêrî e, xortekî di temenê min de bû ew jî wê gavê lê li paş wî deh panzdeh azif in ê kemancan in ê porgewr in û ê min jî azifekî orgê û azifê tembûrê bi xwe re biriye. Wekî wekî heflatê me. Hasil, hasil yanî hingî tiştê me ji dil dayê, hingî tiştê me bi rastî ye. Min dir hilmehrejan bir. Baş e. Yanî di wê ahengê de caniyar bi kirdî, bi kurdî stira? E, bi kurdî taban, bi kurdî bi zimanê xwe me stira. Saetekê bû, belkî bi trî saetekê bû her rojek stiram. Yanî em bêjin a caîza mehrecanê dana min. Piştî wê gelek festîval çêbûn li Hewlêrê me fîstîval Silav bo Pêşmerge çêkirin li li Almanya li Ewropa em bêjin. Berê em derbazî Hewlêrê û Almanya bin te behsa Rûsya kir te li Rûsya jiyana xal û derê derbaz kir? Na na ez diçûm ahankan ez sê caran çûm carekî sersal bû du car Newrûz bûn. Yanî ew ê me bûn. Şev û heflatê me yê kurdî bûn. Newroz bûn bîtor yanî. Ez diçûm. Lê hema te dî merî dişê dewletan merî gelekî dîmnê. Kêmayî merî mehekê dîmnê. Carekê ez sê heyva mam. Care diyan heyvek û heyvek wilo ez mam. Te tu berhem li wir çi kirin? Ez bawer im te ke min klîpek te dî dîmenên wê Rûsya. Erê. Ha min di min di berhem li wir çêkirin yek. Ma hûnî bîra te baş e. Erê yek di hezar û yanzdeh carekê ez çûm destpêka şoreşa Sûrî bû. Te dî a yanî bajarê Dam ji nîzama Sûrî re ew bû Rûsya bû. Selahê xwe difirotin wan em nekevin warê polîtîkî yanî lê ez çûm min got yaw ev bajarekî spî timî berf e spî û bajarekî xweş e û xelkê xwe xweşik in û Gelekî çeleng e ev bajar e. Eva bajarê çeleng in xweşik. Çaw îsanê baş kanê mirinê bidê. Femistranek çêkir bi navê Sûriye bi erebî li ser odê çêkir. Min li wir çêkir lê ez piştê vegire Sûriyê min tomar kir û daxist. Ew stran qena Cezîrê derdixist, Cezîra me yê ixbarî derxist. Yanî di dema ku a Semî Îşqê jî derxistin te dît stran gelekî ewna dikirin. Di wê demê de jî Qaşûş û Hemze jî kuştibûn. Şehîd bûbûn ev vana yanî ê şoreşê bûn. Me behsa wan kirî navê wan gotiye. Lê a din tu dibêjî ew cara di dîwan bû ez çûm Rûsya me klîbek çêkir klîbek şebabî bû yanî ritmê wî ê pop bû. Keman keman milor taswîra wê dergê çîkirî ew tiştek din bû. Erê du kar min wir çêkirin. Strana ê gotegotî bi erebî bi erebî jî stranan dibêjê lê tenê hew stran bû. Erebesta te ji vê stranê çi bû? Çima te bi kurdî were nergera? Erê ji bo kurd gê bi erebî kanin zanibin, ji bo ereb jî zanibin. Ji bo ereb jî zanibin. Te dî em li bajarekî erebî xwedî bûn, em li nav ereban de em fêrî xwendin û nîvzandinê û fêrî muzîkê jî bûn bi erebî. Ez wekî ez kurdî distirêm, ez erebî jî distirêm lê ez hunermendekî kurd im.

Ev ev ev ev bajara çawa tê dagirkirin, çawa tê kuştin, çawa bajar tune dibe, di şeetê bi sebebê vîtoyê te te diçî û tê ya alem dibêje bes e. Ev şera bi sekinê te dî êro vîto Rûsî timî ew dikir timî dij bû. Na bira, bira berdewam be, bira va mileta belengazin, bira bimire, bira tune bibe. Ew jî selehê xwe difrûşin, çî xwe dikin. Yanî nama min ev bû. Rûsya sebebe bû. Ez li cem wan bûm jî yanî. Bilkî yekî din bêwa ez warim hîn ga yanî. Lê gotina heq tê kirin yanî. Baş e, em derbasî Cezayir bin li Hutelê jî te çi kir? Di hezar û neh çûm tenê bes Newrozekê çûm Cezayir. Çûm belkî bîst rojekî mam. Caliya Kurdî yê li wê derê hebû, ameye Kurdî. Newroza di hezar û neh tenê Newroz roj çêkir.

Hewlêr gelek kar me kir bi rastî. Şevê me rojane bûn yanî her roj êvarê şevê me hene. Di li hemberî wê jî me gelek tîkîlî kirin. Meselen yek ji wan a Sendîka Hunermendên Rojavayê Kurdistanê me çêkir. Nîqabet fennanîn el-Kurd Sûriyîn wek dibêjin. Me ev çê kir. Berî min tê de hinekan kar dikir. Mamosta Mehmûd Ezîz, Mamosta Elî Şêx û piştî wê ez çûm tevlî wan bûm. Ez bûm sekirtêrê vî niqabê. Em sed û pênceh hunermend endamê xwe bûn. We çi kar dikir? Me me çawa bêjim, yanî wexta welatek şehetî ev hunermendan a herek bi derekê ket. Ev sendîka bû mala va hunermendan. bo mala wan, bo merkezê wan, bo cihê wan nîqabeke wan hebe. Heflatê wan meselen tevî li wê derkê jî wek bîtaqakê yanî kimligek hebe dikanibin pê têkevin, derkevin, dikanibin meselen ya hunermendek li Hewlêr rûniştî hefla xwe Silêmaniyê here heye, wexta herê nikane vegere têkeve Hewlêrê. Ew îqama wî tune ye. Lê em wextê em wek nîqab em didin êkê dikare bike. Heflak xwe heye, karê xwe heye, klîbek xwe heye, tiştê xwe hene. Me wilo me alîkarî hev dikir, dema me ruxsat biribû, me cî biribû. Em ê derbasî Elmanya bin. Ez bawer im tu festîvalekê li Elmanya jî hazir bû, yekî festîvalek mezin û balkêş bû li derve bû. Li Elmanya Du festîvalên mezin çêbûn. Ez li her diyan jî hazir bûm û di her du festîvalan de jî ez berpirsiyarê beşê muzîkê bûm ê hunerî. Ew festîval jî bo çi bûn? Festîvala yekê a dijî Îtîfaqiya Sykes-Pîko li Kölnê Si çel hezar însan lê hazir bû, kes hazir bû. Sed sal derbaz bû levkirina Sêkisbîko. Sêkisbîko dijî Kurd Kurdistan parçe kirin. Belê. Erê dor da me got xelas bûn. Sêkisbîko tune. Piştî wê tedî referandom çêbû ser xwe bûn. Referandom jî eynî festîfal eynî li Wîcî li Kolnê çêbû. Hîn jê berferatir û meztir bû. Me ew jî çêkir. Piştî me çêkir û gelekî serkeftî bû. Xortên me yên Viyena, Nimsa, em bên caliya Kurdî, civaka me yê Kurdî li wê derkevin wan jî min ra têkilî kir. Got em dixwazin eynî wek li wir çêkirî cem me jî çêkin. Me ew kişî kir yani min hevalê xwe civatin serevde min hunermendekî û du hunermendên keçik ra axifîm. Grûpê muzîkê min hazir kir û em hev ra çûn me a wê derê jî çêkir. Ew jî li wek dibêjin meydana lehengan heye li Vîyenna Sahat El Ebdal ew jî li wê derkê me çêkir. Lê hema va her sê festîvalan a ez bawer dikim li ser misteweyê Ewropa yê herî mezin bûn. Her hunermendek ku derbazî festîvalek mezin dibe yan ahangek mezin dibe, stranekê bi taybet ji bo wê şahiyê, ji bo wê festîvalê amade dike. Caniyar çi stran hazir kiribû di va festîvalê de beşdarî dibû? Li herdu festîvalên Ê serxwebûnê mistranan taybet hazir kiribûn yek bi navê Serxwebûn û yek jî ji kultûrê me yê Botî, Mîrkut min hazir kiribû û gelek stranê din hebûn. Yanî meseln li Viyena min bi trî saetekê strayê. Lê eyê taybet min ji wan re stranê çî kirî navkirin evana bû ji bo wê rojê û li yek ji festîvalan Me hemû em dûrê sêzdeh hunermend bûn. Sêzdeh hunermend ji çar parçeyê Kurdistanê wê ku li Ewropa jî belav bûyî. Em em wek me me me yanî me çawa kir me me xwest em di nava vê em em wela bajarekî Ewropî ne em hunera Kurdî akevin kultûr. Kultûrê her çar parçan me mezc kir. Me wek koralekî çêkir. Koktêlek û me weha yanzdeh hunermendan me bi hev re digot. Kisa min strana? Gelek bûn. Gelek. Me yanî mecmûek ji stranan. Me serin kevok im, ez xelef im, êdin, êdin, êdin ev ev stranê me yê kev in. Me hemû tedî min ji te re got ez berpirsiyarê beşê mûzîkê bûm. Yanî ev stranan em veqetandin, me hevalê xwe dawet kirin ev ê hunermend filan filan tu were were were. Ev na hatin, em ser me birovê xwe çêkirin, em bi hev re va strana dibêjin. Wek lewhakê me qedimandiyenî. Bi rastî ez ketim rûpelateyê Youtubê, stranek heye li li festîvalekê te gotî ritmê wê balkêş bû. Tenê ritim bû. Yenî Mîrkut. Ev stran te ji ku anî ye? Mîrkut ne strana min e. Mîrkut folklorê me yî gotî ye. Yanî me yê alî Cezîrê Botanê ye berê dan dikutan, dan dikutan. Belê. Dan kut. Ev meh kut e, ew e me kutê kut kutin meh kut e bes wextê bi ziman arab ziman hatî vê mîr kut vê meh kut. Ew stran berê hatî kirine, berê gelakan kirîye, folklora kevna yanî folklor mirkê her kesî ye. Mamosta Şevan Perwer gotiye, Biha Awakî bi şêwakî kamkaran gotiye grûpekî Kurdê me yên Tirkî ne. Caniyar jî wek wan gotî dê bi şêweyekê. Na, wana here kesî ji wana bi rengekî got, min jî bi rengekî din got. Wexta min gotiye min alet nekirneke ye. Tenê ritm in û dengê min in. Baş e. Tenê wa ye. Baş e. Temaşevanên hê ca kan bi hev re parçakî ji vê fîstîvalê û vê dengî û vê stranî bi hev re guhdar bikin.